अमरूद अमरूद हाँ। आ से आ आ से आमर आठी। हम आठी केता है अमिलवा लेते हैं। रे अमिल। छोरा सब याद की करे छी है देखी कहै छौ कि सर जे काटना याद करा देने छै मुझसे याद के दी कि नहि रौ नहीं रो बिसर गेलिए हम ना सर के बाद में बजा लेबै चिंता नहीं कर तू सब मच्छरदानियों में बजा लेबे रे हाँ हाँ सुनेबाके नहीं छै एको हाँ। एकोटा सवाल नहि सुनेबाक छै हाँ भाई सही कहली तू सब ठीक ए, छै। लेकिन एकटा बात छो की? मच्छरदानी में बजा ली तकर मतलब कि सरबा म- मास्टरबा बड मन मारतू ई बात तऽ ठीके कहै छी रौबा ई नेगरा कत गेलो रौ लगे ये छोरा चुगली करे ले गेलो ह मास्टरवा लग हाँ रौ, ठीके तू कहली ठीके रौ बात हे छै, तू कहली। एहि बेर हाथे टा टूटले ओकरा हाँ। एहि बेर दुनू टांग तोड़ के आ दुनू हाथो आ पलंग पर चोचो करा चो चो हाँ, करा करा दे। दे। बस भऽ की रो नेंगरा की खबर लऽ के एला है सर यौ छोरा सब कहै छलै सर के गपे में फंसा लेबै पूछे के मौके नहि देबै अरे बोए चल ना कान कनेठी देबै ना हाँ। तऽ सब याद आबि जेतै चलू ने कहै छै जे गुरु गुर आ चला चिन्नी भऽ गेल चलू चल बुझे ते रो मास्टर साहब अबै छथुन पढ़ पढ़ पढ़ मोबाइल लऽ कऽ पढ़बै एक रो पहिले तू सब हाजिरी बना ले जाइयो हाँ सर यो ठीक छै सर बोहरा प्रेजेंट सर रुकना लीडे नहि भेटैया नेंगरा आयल छी मास्टर साहब

यो सर अरे कनी पानि पी कऽ अबै छी कनिए किया पूरा पी कऽ आउ आ हमरो लग नहि आयब ठीक छै सर रौ इंग्लिश में याद करे लए देने छलियो सुनबै जाय जाय तो की याद कर देने रहिए सर सुनाई नहीं दे छो इंग्लिश में देने छलिए नहीं सुनो तो ना गाना सर यो ए अच्छा बड बजे छ ठाल होता

तैं तऽ ककिए तो बोरुआ के नहीं कहते याद कऽ के आयल छियै सर याद केने चलिए लेकिन बुड़की दऽ कऽ निकलि गेलै रस्तामे गोली कला कलामे ए बुड़की बाटा गप तऽ बड़ छोटे छी तऽ ठीक छै भेने ने दू चारि करची खा लिया बैसू बढ़िया चल एकटा गप का बैठ के ठीक बैसू ना पहिले खा लिया ना अरे चल आ चल

वीडियो कॉलिंग करबे मुंह देखबे मैडम बड़ टॉप क्लास में होई छले त मारबो मुझे फाड़ देबो ये की कहे छे रे मैडम पर लाइन मारैया सर सर ठीक छे लगेबे टिफिन के बाद बढ़िया से आके खिला दिल एता से डर कहि छे दिल धड़कै छे खच्चा नहीं त टिफिन के बाद हेतै एकर इलाज। सर आब हम बैसै छी बैसबै केना पहिले सुनाबियो बड इंग्लिश में फटर फटर करै छियै की सुनबै की सुनबै रो की लिखेने छलियै ट्रांसलेशन पलंग टूटा हुआ है हँ पलंग टूटा हुआ है कहियो ट्रांसलेशन पलंग टूटा हुआ हँ सर यौ हँ पलंग टूटै नहि छै पलंग तऽ चोचो करै छै यौ

की गप करै छल अहाँ चलही मैडम के बात करे चले एहिठाम बजेलियौ ने मास्टर बा नहीं गप कर के मैडम से बोइन दे बन छी बन छी तू सब की गप होइ छै नहि हमरा हमरा नहि साथ। किछो सर नहि किछो याद कऽ के आयल छी सर बड मोन खराब होइ छै मोन खराब छलो तऽ ताहिमे याद किया नहि भेलो रो बजेमे की दिक्कत छौ सर अहाँ कोनो डॉक्टर छै जे ठीक कऽ देबै हँ रो किया नहि कऽ देबै एखने ठीक करबै रुक न काल्हि से सर याद कऽ के आयब काल्हि से याद कऽ के आयब आब गप नहि करबै गप नहि करबै ठीक छै जो बैसू गा पढ़ि कऽ आयब काल्हि हमरो से पूछियो सर यौ अहाँ की हिटलर छियै जे अहाँ से नहि पूछबै नहियो सर हम तऽ हीरो छियै यौ आउ ने इम्हर हीरो बनबै छी

जय जय तोरे बजबै छै आब तोरे अधीनता छौ जो जो याद कऽ के आयल छ की कहै छै सर की करै छलियै ओकरा सब बात नहि किछो आइ प्यार में बैठ याद कऽ के आयल छ सर बड मोन खराब छलै तै दुआरे याद कऽ के नहि एलहुँ नहि रौ तऽ मोन खराब छलो ताहिमे याद करै मे की छै रौ सर कोनो अहाँ डॉक्टर छियै कि ठीक कऽ देबै हँ रौ किया नहि करबै कल याद क के अब यहाँ सर काल्हि से आब गप नहि करब यादे कऽ के आयब पक्का ठीक छै जो बैस जो तऽ बैस जाइ छी सर सर हमरो से पूछबै यौ अहाँ की हिटलर छियै जे नहि पूछबै नहि यौ सर हम तऽ हीरो छियै यौ से अभियो ने बनबै छी हीरो हँ सर हीरो बनबै बना दिअ एखने सच्चे सर हाँ यौ अहाँ सिनेमा के डायरेक्टर छी यौ हाँ बना यौ दिअ सर। बड़का डायरेक्टर छियै हमरा बना दिअ सर हाँ यौ डायरेक्टर नहीं छियै हम सर अहाँ मारि कऽ तऽ हीरो वाला लुके चेंज कऽ देलियै सर मुँह नहीं काना हीरो बनै छी काल्हि याद कऽ के आब गेल छ सर रे बड़बा के नहीं तब बैस गा सर काल्हि याद याद